Ewɔ bi bia akɔ aba ɛde ba nature ntwi. Adom adom yɛn biem, Nyankopɔn adom yɛn biem, yɛduru bosome a yɛfrɛ no Ahinime mu. Mɛsrɛ sɛ ɛnɛ ne da a worehwɛ yɛn mfoni ne yɛn adesua yi bi a na w'ani gye ho a, di akyi. Subscribe, like. Titiriw paa ne YouTube. YouTube no, wɔn a asubscribe mpo Yɛnnuru hundred, yɛnnuru thousand, yɛyɛ just three hundred and something, ɛno mpo na ɛyɛ old channel na me converteeɛ de yɛɛ nature and tree. Nti mesrɛ mo, sɛdeɛ tiktok ha yɛadɔɔso a yɛboro five five thousand, ɛsi a yɛwɔ seven thousand mu no, mɛsrɛ sɛ nka yɛde ɔdɔ no ɛkɔ akɔtoa so wɔ YouTube. Na deɛ nti a mesrɛ sɛ yɛnkɔ na yɛnkɔ subscribe to YouTube no, Ɛno ne sɛ, me mehyɛ project bi ase. Nneɛma a yɛresua wɔ ha no nyinaa mekrukyire de ayɛ nwoma, nature dictionary ne textbooks a yɛde bɛma asukuufoɔ a wɔsua Twi wɔ wɔn sukuu mu free of charge. And me me made srɛ ne m'ani so ade hunu ne sɛ nka sika kakra a yɛbɛnya wɔ social media platform ase no ɛno bi na nka yɛde bɛsɔ saa dwumadie yi ase, printing of the books no ne distribution ne ɛho akadeɛ nyinaa. Ɛno ne m'anisoadehunu. Sɛbe makyerɛ adeɛ pɛn, meyɛ ɔkyerɛkyerɛni, eh, I have a masters in education. Eh, eh, eh, eh, a- adekyerɛ ne mmabunu ne nkɔdaa daakye yɛ adeɛ a ɛho hia me. paa, na sɛbe, sɛbe, sɛbe, yɛ deɛ yɛnam kwan so, yɛsi kwan so a yɛkɔ, yɛnyini, yɛnsan nyɛ nkwadaa bio, na mmom yɛn mma a wɔreba no, yɛn mma nketewa a wɔreba ne yɛn wɔ faase no a wɔreba no, wɔn adesua ne sɛdeɛ wɔbɛhu nneɛma a atwa wɔn ho ahyia wɔ wɔn kasa mu no, ɛno ne me daeɛso ne m'anisoadehunu. Enti mesrɛ wo, sɛ w'ani gye ho a, Ɛyɛ a mesrɛ wo a kɔ YouTube na monkɔ subscribe na monhwɛ video. Sisi a na ɛhɔnom na mede yɛn mfoni ne yɛn adesua no nyinaa ɛbɛkɔ. Na obi ɛretia me nan so sɛ TikTok ebi mu tumi ba live ɛbɛnya sika. Mennim sɛdeɛ yɛsi yɛ no. Sɛ wobɛtumi aboa me a. Ne nyinaa ne sɛ. Yɛpɛ sɛ mo sɔ yɛn sɛ yɛtumi prente books yi na yɛtumi nso kɔ kyɛ wɔ Ghana ha baabiara a mmɔfra sua Twi sua Twi. Na ɛnyɛ adeɛ a yɛpɛ sɛ yɛtɔn daabi, ɛnyɛ adeɛ a yɛpɛ sɛ yɛtɔn, yɛpɛ sɛ yɛkyɛ ɛde ma yɛn mma, yɛn ɔfaase nom, yɛn yɛn nuanom ketewa a wɔn ɛreba no. Meda mo ase sɛ moate mo ase na mobɛyɛ ne saa. Me number nso wɔ hɔ. Obi wɔ akwankyerɛ obi a ɔpɛ sɛ ɔde boa, obi wɔ adwenkyerɛ ebi a ɔpɛ sɛ ɔde boa ma yɛn dwumadi kɔ anim a, mɛsrɛ, mɛsrɛ sɛ, mɛsrɛ sɛ eh, wobɛtumi afrɛ me anaa wobɛ WhatsApp me na wode adwenkyerɛ ama. Ɛsiane sɛbe, obiara nni hɔnom a ɔs eh, wa, wapa nyansa anaa adwenkyerɛ ho. Yɛ se sɛ oopɛ adeɛ nso de a brɛ sɛbe kɔtɔkɔ a, yɛ nyɛ w'aborɔ. Yiw, aane. Eh, na maka wei, memfa wei sɛ nsu ntwam. Eh, na obi bisa sɛ, ei, adɛn na menyɛ ada languages? Esiane sɛ meyɛ educationist yi, ɛnyɛ tribal asɛm na me meyɛ. Kasa a mete ne metumi kyerɛ no na mede reyɛ. Ɛyɛ ɛyɛ adeɛ a ɛho hia sɛ kasa a woteɛ na wotumi kyerɛkyerɛ wo ho wo ho yie no, wobɛtumi de ayɛ. Me mete wei, mete Nkran kasa, mete Ayigbe, mete Akuapem, ɛte Asante Twi anaa Twi. Na ɛsiane sɛ bebree no ara a ɛhyɛɛ yɛn page yi ase na yɛyɛ Akanfoɔ na yɛte Twi nti no, meyɛɛ sɛ ha no yɛbɛka Akan anaa Twi nko ara. Ghana National Journal yɛ me page baako a ɛhɔ no nso yɛyɛ nature adesua no bi wɔ hɔnom. Bɛno deɛ yɛkyerɛ nature no mu no in Ga ɛwɛ Twi no, Ga ɛwɛ Twi, ɛyɛ Akuapem Twi, Asante Twi. Ana mebɔ mpaeɛ koraa sɛ mɛtumi de Hausa aka ho. You. Merebɔ mpae sɛ mesi betumi de Hausa aka ho. Tiɛ hɔ no deɛ, woyɛ Nkranni, woyɛ Igbeni na wopɛ sɛ wunya saa adesua yi a, wokɔ Ghana National Journal, ɛno nso wɔ TikTok ne YouTube a, wubenya nea yɛresua yi nyinaa in saa kasa no nso. Esiane sɛ ɛno deɛ mete na metumi kyerɛ kakra, na esiane sɛ meyɛ Twini na meyɛ Akanni no deɛ, aha no yɛ designated, aha no yɛde asi ha. sɛ yɛde bɛkyerɛ Twi nko ara. Na yɛwɔ nneɛma bebree a ɛreba, cartoons ne nneɛma a ɛkyerɛ wei no nyinaa so ne nyinaa ɛreba. Nti mesrɛ mo, ma mo nkɔ baabi a mo nsɔ mo asene. Meda mo ase. Ɛhene me a yɛde ato bosome yi edin so no ɛnwanwa. Na edin no ɛwɔ nkyerɛaseɛ. Nti sɛ w'ani agye sɛ wopɛ sɛ wohu Ahinime, Deɛ nti a yɛfrɛ bosome wei Ahinime na menkɔ baabiara. Kɔmente, twerɛ wɔ comment section no sɛ adesua anaa twerɛ sɛ Ahinime na yɛntoa so. Yiw, sɛdeɛ Misi kaeɛ no, ɛsiane sɛ aha sɛ ɛyɛ Twi nti, sɛ Twi no nso deɛ yɛwɔ Asante ne Akuapem ne wei, ɛyɛ neɛ yɛtumi de asɛse. Eni etim de asɛse obi bɛtwɛrɛ sɛ adɛn na Twi no meekyikyɛ mu? Mepakyɛw, menim sɛ Akyem, Wassa, Denkyira, Asante, Akuapem, eh, Ghana bebree no ara ka Twi nanso deɛ yɛn mma nketewa no sukuu tumi yɛ wɔn sɔhwɛ wɔ ho no yɛ Akuapem Twi ne Asante Twi. Saa Twi mmienu wei na yɛtumi asɛse nkwadaa wɔ ho wɔ sukuu

Na yɛn nananom a wɔn ti bɔ bew, wɔnim nyansa a tete no wɔde edin totoo saa bosome yi nyinaa so no, wɔhu sɛ ɛduru saa bosome yi, ɛduru saa mmerɛ wei mu a, nneɛma mmienu anaasɛ nneɛma abien na ɛyɛ a ɛsi. Nneɛma abien anaa nneɛma mmienu na ɛtaa si wɔ saa mmere yi mu. Wɔtenaa ase yɛɛ nhwɛ hann hwɛɛ nneɛma sɛdeɛ science yɛ no, science kyerɛ sɛ you observe then you predict then you interpret sɛdeɛ buroni ka no no, wɔn observeeɛ hwɛɛ hann, wɔhuu sɛ ɛduru saa bosome wei mu a, saa mmere yi na deɛ ɛdi kan wɔn a wɔrepɛ nsuo ne awia kakra kakra, nsuo kakra, awia kakra de aboa wɔn wɔ wɔn kuayɔ no, saa bosome wie paa na wɔn nya no. Bosome wie no ɛdi kitahonsa ne ayɛ wo ho mmɔbɔ bosome no, ɛyɛ June July no, ɛdi saa bosome yi akyi. Yɛnim sɛ kitahonsa ne ayɛ wo ho mmɔbɔ saa bosome yi na yɛ nsuo ɛtaa tɔ paa. Enti Nea ɛtoa so no, ɛyɛ a nsuo ntaa ntɔ bebree, ɛnna awia nso ntaa mmɔ bebree. Ewiem nsakraeɛ yi no boa ma obiara a ɔreyɛ kua no, ɔnya saa afanu mmienu yi boa ne ne ne kua. Ɛno nti, nananom tena ase dii no, wɔhuu sɛ, a saa mberɛ wei deɛ, ɛduru a na akɔyɛ sɛ ɛrehini ɛrehini yɛn ama yɛatumi adua yɛn nnɔbaeɛ ne yɛn nnuaba yie. Ɔhu sɛ yɛn Twi kasa mu no, ahinime a yɛde ato bosom yi so no yɛ nsɛmfua mmienu a yɛaka abam. Ahini ɛna me. Nti yɛfrɛ bosom yi wei ahinime. Ahini no, ɛwɔ nkyerɛmu mmienu. Wobɛtumi anya nkyerɛmu mmienu na ɛwɔ mu. Sɛtwini, Akyemni, Denkyerɛni, Wasani, ɛɛ ɛɛ ɛɛ Kwawuni, Asanteni, ɛɛ ɛɛ ɛɛ Akuapemni, obiara a ɔyɛ ɔka twi biara na ɔyɛ ɔkani mpo, yɛn nuanom Mfante mpo ɛka sɛ biribi ahini na anaa obi ahini me anaa biribi ahini a, na ɔpa akyerɛ sɛ adekodeɛ no abue. Hini, kyerɛ sɛ bie, yɛ kasafua baako a yɛde gyina hɔ ma biribi sɛ obi mbue biribi anaasɛ biribi abue. Enti, yɛn nananom hu sɛ ɛduru saa mmerɛ wei a, ɛsiane sɛ ewiem nsakraeɛ no bɛboa ma akuafoɔ atumi akɔ afuom akɔdɔ anya nnɔbaeɛ bebree no, wɔhu no sɛ saa bosome wei na ɛrehini wɔn ama wɔn kuayɔ no atumi ahyɛ aseɛ ama deɛ wɔbɛdua biara no ɛbɛyɛ yie. Ɛno nti wɔka sɛ, a, ɛduru saa mmerɛ wei a, na ewiem nsakraeɛ no rehini yɛn. Oburoni bɛka sɛ, It is ushering us, it is opening the way or the door for us to actively engage in farming. Adɛn ntia? Ɛsiane sɛ. Ɛduru saa mmere wei na nsuo no ɛntɔ bebree ɛma Okraini no nka sɛ nsuo retɔ nti no mentumi nkɔ afuom anaasɛ ɛn adeɛ a madua no nsuo no ɛbɛtɔ asɛe no. Ɛna awia no nso a ɛmmɔ bebree ɛma ɔnka sɛ ei sɛdeɛ awia yi ɛrebɔ yi deɛ mentumi nkɔ nyɛ saa a mɛnya tipaeɛ anaasɛ sɛdeɛ awia yi ɛrebɔ no mekɔ afuom a ɛbɛhye me nnobaeɛ. Daabi. Ɛno nti no ɛyɛ ɛberɛ a. ɛyɛ bere papa a ebue kwan ma obi biara a ɔpɛ sɛ odua anaa ɔyɛ kua. Ɛno nti, wɔka sɛ bere wei deɛ ahini yɛn. Akan anaa Twi asɛmfua ahini no nso wɔ nkyerɛaseɛ mmienu. Deɛ ɛtɔ so mmienu no ne sɛ, sɛ Twini ka sɛ adeɛ bi ahini me a, na kyerɛ sɛ adeɛ no abɔ afa me so, afoforo me, aboro me so. Supɔ ahini me. Ɔkɔm ahini me. Awerɛhoɔ ahini me. Na ɛkyerɛ sɛ ɛsu, awerɛhoɔ, ɛkɔm no aboro me so. Oburoni ka sɛ it has overwhelmed. It has overwhelmed me. It has overtaken me. Aboro me so. Ɛne sɛ saa mmere koro yi mu nso a akuafoɔ bi ɛhu ne sɛ Wɔatwɛn ma nsuo bebree atɔ, nsuo a ɛtɔ sɛ adeɛ, awia a ɛbɔ sɛ adeɛ no atwa mu nti no afei na wɔrekɔhyɛ ɛkuo ase no. Na wɔn nso a wɔdua wɔn nnɔbaeɛ bɛyɛ sɛ bosome a ɛdi kan no deɛ ɛtɔ so mmienu a nsuo no baeɛ wɔn hu ne sɛ nsuo wei deɛ ɛyɛ nsu pa a ɛretɔ ama neɛ yɛdua biara ayɛ yie no. Saa mmere yi nso na saa afo no nso. wɔreyɛ dɛn? Wɔrekɔtwa wɔn nnɔbae, titiriw pa ara ne beaeɛ a na wɔtaa dua bayerɛ, ebi frɛ no ɔde. Enti sɛ wobɛ wobɛhwɛ a, ɛɛ bepɔ sofoɔ bi te sɛ akuapemfo, yɛn akuapemfo, yiw, yɛn akuapemfo, yɛn akuapemfo a sɛbe ebi eduru saa mmere yi a yɛde ɔde anaa yɛde bayerɛ ɛna etwa odwira eh, yɛn nananom a wɔyɛ kyerɛpɔnfo a wɔwɔ abiriw a wɔn nso wɔdi ohum ne beae bebree a wɔdi ohum ne ade no, ɛyɛ a wɔde ɔde anaa wɔde bayerɛ na edi. Na bebree na mpɛn pii na wɔdi no around this time, saa mmere yi kɔ ɛyɛ Ahinime bosome yi mu no. nna bebree na wodi, titiriw paa ne beae a wɔdua kooko ase bayerɛ. Mpɛn pii no, kooko ase bayerɛ no, woyɛ obi a woyɛ okuani a na wonim bere, mmere ne mmerɛ a ɛwɔ sɛ wodua saa kooko ase bayerɛ yi a, wobɛhu sɛ ɛyɛ wodua ma ɛberɛ a enyin a ɛwɔ sɛ aboa a ɛwɔ sɛ wotu no, wotu no wɔ Ahinime bosome yi mu. Na nkane no ne ɛnnɛ mpo no, aduan, ɛtumi fa yɛn ase anaa ɛtumi fa yɛn yam. Twi yɛ de o, twi yɛ de papapapapapa, Asante Akuapem ne the various flavours of the twi no yɛ de papa. Ɛsiane sɛ asɛ yɛ nature ntwi nti no, mede ne nyinaa bɛfa yɛn sɛ twi, twi ni biara te twi a ɔte. Enti nkan no, na sɛbio ɛkorontɔ, sɛbio ɛnyɛ ado. Ɛnnɛ mpo saa na ɛte. Wodi aduan a, ɛtumi fa wo yam. Wodi aduane a, ɛtumi fa wo yam. Na titiriw ne kokoase bayerɛ anaasɛ afaseɛ. Enti bɔ na ne din no baeɛ no, ɛno nso akyire yi yɛbɛkyerɛ mu. Enti ɛsiane sɛ Ahinime bosome no, wɔn a wɔdua kooko ase bayerɛ ne afafaseɛ ne bayerɛ a abɔ no titiriw pa ara nso, wɔn a wɔdua nkɔkɔnkɔ, nkɔkɔnkɔ, ɛno nso yɛbɛkyerɛ mu, ɛyɛ ade foforɔ. Wɔn nyinaa no, saa mmere yi na wɔrekɔ akɔtu bayerɛ no. Ɛmma bayerɛ dɔɔso wɔ Akanman mu. Ebi na na wɔde yi apaeɛ yɛ adeɛ. Ebi na na wɔde yi apaeɛ yɛ adeɛ. Na ɛba saa a, aduane a ɛbu wɔ amanfoɔ fie ne mantam nyinaa yɛ ɔde anaasɛ bayerɛ. Enti hwɛ sɛ bayerɛ abu anaasɛ aduane a yɛtu wɔ fam abu na obiara redi. Ɛnneɛ wosɔre anɔpa a, ɛno na wobɛdi, wosɔre awia a, ɛno na wobɛdi, ɛno ara na wɔbɛsan de awɔ fufuo, yɛde bɛyɛ bayerɛ fufuo ama wo. Ɛno nti, tetefo no di saa aduan wei a, wɔn se, ee, bayerɛ yi deɛ afei deɛ ɛnhini yɛn. Ɛnyɛ bayerɛ nko a, afuomudeɛ anaa afudeɛ biara a wɔbɛtwa ne nnɔbae biara a wɔbɛtwa, atɔsodeɛ biara a wɔbɛtwa wɔ saa mmerɛ yi mu no, wɔdi ma no boro so, anaasɛ ɛboboro wɔn so. Ade baako nso a ɛma no boboro wɔn so ne sɛ, anaasɛ ɛma no foforo wɔn so, ɛma no hini wɔn no sɛ, tete no, na bebree no ara yɛ kua. Enti, sɛbe mpanin se ɛnyɛ nnipa baako pɛ na ne nana ne aberewa. Obiara obiara nana ne aberewa. Ɛno nti sɛ obiara nana ne aberewa deɛ a, ɛnne ɛnyɛ nipa baako pɛ na ɔyɛ kua. Ɛno kyerɛ sɛ akuafo bebree, akuafo pii bɛkɔ wɔn fum akɔtwa wɔn nnɔbaeɛ de aba. Ɛno nti, hena na ɛbɛtɔ ne yɔnko de? Hena na ɛbɛtɔ ne yɔnko de? Eyi kyerɛ sɛ wokɔ efi biara mu a, wokɔ ofi biara mu a, wokɔ efie biara mu a, wobɛhu aduan wɔ hɔ. Enti saa mmerɛ yi no, aduane hini yɛn nananom akanfoɔ. Ɛno nti, wɔn sɛ, a, ɛduru saa mmerɛ yi paa deɛ a, na nneɛma ahini yɛn. na nneɛma ahini yɛn. Nsuo ne awia a ɛbɔ kamakamakama no ahini yɛn, abue kwan ama yɛn. Wɔn nso a wɔkɔɔ afuom kɔdɔɔeɛ a wɔn nnɔbaeɛ no aben ayɛ, wɔn nnɔbaeɛ no aso a wɔatwa de aba fie, wɔn bayerɛ, wɔn mankani ne wɔn nneɛma nyinaa so a abɔ a wɔatwa aba fie no, yɛtumi di ara ma no hini yɛn. Ɛno nti na wɔde edin wei too saa bosome yi so sɛ, Ɛnneɛ saa mmere wei no ɛduru hɔnom a, nneɛma hini yɛn nti yɛmfrɛ no Ahinime. Mewɔ gyidie paa sɛ woanya adesua bi wɔ ɛnnɛ adeɛ a yɛasua yi mu, deɛ nti a yɛfrɛ saa bosome yi wei Ahinime, na wobɛkyɛ ama wo ba ate ama wo nua bi ate. Wobɛhyɛ ama obi a wonim no, obi a ɔnyɛ kanni yɛ yɛn nuanom Nkranfoɔ, yɛn nuanom Ayibefoɔ, yɛn nuanom eh, Frafrafoɔ, Dagbani. Eh, Ghana ha deɛ yɛn nyinaa yɛ baako. Yɛn nyinaa yɛ baako. Yɛn kasa no na ɛda nso. Nanso mpo wohu sɛ nneɛma bi wɔ hɔ no ɛsesɛ ɛwɔ mu. Ghana na yɛn nyinaa yɛ. Momma yɛnyɛ nuanom no akyɛ. Sɛ wonim Ahinime wɔ kasa biara mu a a wote a, ɛyɛ Ghana yɛn kasa bi a wobɛtumi ataipo wɔ comment section no. Enti mede me kasaeɛ no ɛreba awieɛ no, m'agyanom a wɔwɔ Akuapem ɛbɛka sɛ Enti nea wokae yi nyinaa ne korakora ara ne dɛn? Ne korakora ara ne dɛn? Dɛn na wopɛ akyerɛ? Yiw, makyerɛ mu deɛ enti a yɛfrɛ bosome wei no Ahinime anaa abasɛm anaa tetesɛm a ɛfa bosome yi din ho. Afei abasɛm bɛn na yebenya wɔ mu? Sɛ yɛn nananom no tenaa ase hui sɛ bosome wei no bue kwan ma akuafoɔ, Okuani ne hwan? Okuani ne obi a ɔwɔ aba a ɔkɔdua ma no so. Aba, yɛn mmerɛ yi mu no sɛ wonyɛ okuani a ɛyɛ idea sɛdeɛ oburoni ka no no. Ɛyɛ tirimupɔ, ɛyɛ nsusuiɛ, ɛyɛ ade bi a wopɛ sɛ woyɛ a ɛwɔ w'akoma mu ne wɔ w'adwene mu. Dza nkan no, yɛn nananom guu aba hu sɛ bosome wei yɛ bue kwan, hinni kwan, hinni pono, hinni kwan, hinni kwan ma wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛtumi abu wɔn aba a, ɛnneɛ na merehyɛ wo nkuran nso sɛ, ad, adwene biara a woanya sɛ wopɛ sɛ wode hyɛ adwuma ase, aware, ade biara a wopɛ sɛ woyɛ biara no, mɛmma w'adwene mu pɔ anaa wo nsusuiɛ no ngu. Hu saa bosome wei sɛ ɛyɛ bosome a ɛrehini kwan ama wo, na kɔ abɔnten. Go out there na kɔ na firi adi ne kɔ yɛ deɛ wopɛ sɛ woyɛ no. Ɛsiane sɛ sɛ wonya saa akokoduro yi a, ɛbɛyɛ yie ama wo. Ma bosome wei nhini kwan pa mma wo, w'adwuma mu, w'awareɛ mu, wo sukuu a worepɛ mu, wo ne wo yɔnko, wo ne w'awayɔnko nkitahodie mu. Ade biara a woyɛ biara no, ma bosome wei nhini kwan mma wo. Nya akokoduro na ɛnhini kwan mma wo. Sɛ aduan ne mfudeɛ a yɛn nananom kɔtwaeɛ baa saa bosome wei no so hini wɔn a, ɛnneɛ na adesua a yɛrenya ne sɛ, to wo bo ase na tasetase aduan a ɛwɔ bosome yi mu. Ɛnyɛ aduan a yɛdi nko ara, yɛka aduane a, ɛno nso ɛbɛyɛ ho adesua. Adeɛ biara a yɛde kɔ yɛn mu biara no, ɛyɛ aduane. Enti deɛ wode kɔ w'adwene mu nso no, ɛyɛ w'adwene mu aduane. Tete wo bo ase. Mɛmma w'awareguo, wo ba a wawuo, wo yafunu a anaa wo nyinsɛn a asɛe, w'adwuma a ahye bosome mmienu a anaa bosome bi a atwam, ade bɔne biara a ato wo bosome a atwam no, mɛma no nhini wo, ɛnhyɛ wo so, na mmom nnepa a atwa wo ho ahyia, wo Nyankopɔn a wowɔ, wo nnamfofoɔ pa a wowɔ, w'awofo a wɔbɔ wo kyidɔm, wo ti a esi wo kɔn so a etumi dwine biem, wo nsa a entwitwaaeɛ ne wo nan a entwitwaaeɛ a etumi kɔ ba no, ma ne nyinaa nhini wo na ɛnhyɛ wo nkuran sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi asan asi wo dada mu bio. Eyi ne adesua a mepɛ sɛ wonya. Saa na yɛn nananom yɛ no. Wo nso woanya adesua bi. Ɛwɔ deɛ yɛsua yi mu a, twerɛ wɔ comment section no. Mesrɛ mo, share, comment and like. Bye bye.